Rwy'n blentyn cam-drin domestig. Rwy'n oedolyn, ond rwy'n credu y bydd rhan ohonof am byth sy'n cael ei siapio trwy fyw mewn tŷ lle gwnaethom cerdded ar gregynwyau a'r gorweddais yn y nos yn ofnus am yr hyn oedd yn digwydd iddo fy mam, yn gwrando ar y twmpathau a sgrechiadau a'i chrio. Gadawodd fy mam fy nhad o'r diwedd, pan oeddwn yn dau ar hugain oed. Nes i ddim siarad â hi am flwyddyn. Roedd ni mor ddig. Ddim yn ddig a'i bod wedi ei adael, ond yn ddig iddi aros chyd. Yn ddig nad oedd hi wedi mynd â fi i ffwrdd o'r blaen, heb feddwl fy mod i wedi gwybod beth oedd yn digwydd i lawr y grisiau ar ôl i mi fynd i'r gwely. Neu fi amddiffyn rhag yr ofyn. Yn ddig fod fy nghyfeilgarwch wedi ei cwmpo ar wahân oherwydd fy mod yn cario gyfrinach hwn, a ddaethrangodd fi ar fy ffrindiau. Roedd ei gyfrinach yn ofnadwy, ac roedd mor gymleth. Llanwodd fy meddwl. Hwn oedd fy nad yr oedd yna'i garu a gysau ar yr un pryd. Roedd yna'i eisiau i bopeth fod yn fendigedig, fel tyliodd fy ffrind, ond roedd gen i gyfwylydd bod yna'i'n gatref mor gybyddlyd. Roedd yn anodd canolbwyntio ar fy waith ysgol, ac fy mhen amser fi nes i ffefru boen gyda phartïon ac alcohol ac yffuriau. Ond nid fy mai i oedd hynny. Gwn, mewn gwirionedd, ei bod yn teimlo'n ddi-ymadferth. Nad oedd hi'n credu a gall ei ymdopi ar ei fen ei hun. Ei bod yn credu y byddai dad yn hawlio ddalfa lawn. ac roedd hi'n ceisio fi amddiffyn rhag hynny. Mae wedi cymryd amser hir a rai sgyrsiau mawr i ddod allan ar ochr arall pawb sy'n brifo. Ond rydw i wedi dysgu gyda pwy roedd ni'n wirioneddol ddig. Mae ymddygiad fy nad yn effeithio ar sut rwy'n gweld y byd, sut rwy'n gweld dynion a'r hyn rwy'n ddisgwyl a berthnasoedd. Mae wedi fy niweddio. Ond rwy'n penderfynol o oresgyn hyn a pheidio â gadael i'w orffennol ddiffinio fy nifodol. Ni chuddiwyd fy ngweithuriad oddiwrthyt, pam oeddem yn cael fy ngwneud yn y dirgel ac yn cael fy llunio yn nyfnderoedd y ddaear. Dioddefodd Rhi brofiadau ofnadwy yn ei phlentyndod. Cafodd ei siomi'n arw gan yr union bobl a oedd i fod ei chadw'n ddiogel. Roedd ei thad yn dueddol o weiddi, codi ofn a bod yn dreisgar. Roedd ei mam yn ymddangos yn berson truenus, a doedd hi ddim yn caru Ri digon i'w chymryd o'r sefyllfa hunllefus hon. Ond pan newidiodd y sefyllfa, doedd y plentyn ddim yn rhydd, roedd y profiadau o'i phlentyndod cynnar wedi gadael ei hôl arni ac mae'n cymryd amser cymorth a gonestrwydd i ailadeiladu ymddiriedaeth, i ailgyfeirio bywyd ac asesu'n onest a'i phlentyndod. Mae nifer o'n ffrindiau a'n cydweithwyr yn cario beichiau fel hyn, a ydym yn rhoi y cyfle iddyn nhw siarad, i rannu heb fod yn feirniadol neu heb i ni gynnig ein cyngor pan nad oes neb wedi gofyn amdano. Mae adeiladu bywydau yn cymryd amser, ond fe allwn ni i gyd chwarae ein rhan trwy wrando'n amyneddgar. Dduw cadernid, diolchwn i ti am dy fod wedi ein caru ni â chariad diamod o'r foment y cawsom ein creu. Rwy'n ei ddoethineb i fod yno ar gyfer pobl nad ydynt wedi cael plentyndod da. Helpa ni arwain eraill i'th gariad tragwyddol a pherffaith. Amen.